Yn dilyn adborth gan chi fel disgyblion ac adborth rhieni a staff, rydyn ni wedi addasu ein darpariaeth Dysgu o Adref o un ar ddegfed Ionawr 2021. Roedd nifer ohonoch chi fel disgyblion yn dweud bod cyrchu a dod o hyd i'r tasgau pdf yn uniongyrchol o Google Classroom yn ddryslyd ac roedd nifer ohonoch chi hefyd yn gweld eisiau clywed llais eich athrawon yn cyflwyno'r gwaith. Os ydych chi'n disgybl ym mlwyddyn saith, wyth neu naw, bydd fideos nawr yn cael eu recordio flaen llaw i chi gan eich athrawon. Bydden nhw yn y fideos yn esbonio'r gwaith a'r tasgau i chi, a bydd cyfle i chi wylio'r gwersi yn amser chi eich hun. Bydd y tasgau i gyd fynd gyda'r fideo yn parhau i gael eu gosod i chi ar Google Classroom. Byddwch chi yn dilyn yr amserlen arferol dysgu o adref, gydag athrawon yn gosod y gwersi a thasgau bob wythnos i chi o hyn ymlaen yn hytrach na phob tair wythnos. Byddwch chi yn parhau i gyflwyno eich gwaith i'r athrawon trwy y Google Classroom. Rydyn ni wedi sefydlu'r gwefan Dysgu o Adref i helpu chi i allu ffeindio'r gwaith yn gyflymach ac yn haws. Bydd eich holl gwaith dal yn cael ei osod ar Google Classroom, ond er mwyn hwyluso pethau i bawb ac er mwyn cael popeth yn yr un lle, byddwch nawr yn gallu dod o hyd i'r gwaith drwy'r wefan newydd Dysgu Adref. Dyma sut mae cyrraedd y gwefan.
Er mwyn cael cysylltu gyda'r wefan Dysgu o Adref, mae'n rhaid i chi yn gyntaf fynd i wefan yr ysgol, rhydwain dot org, ac o fan yna fe fyddwch chi'n gweld yr eicon Dysgu o Adref, cliciwch ar yr eicon ac mae'r wefan Dysgu o Adref yn ymddangos. Helo, a chroeso i wefan Dysgu o Adre Ysgol Gyfun Gymraeg Rhirwaun. Mae hwn i'ch cynorthwyo i gael mynediad i'r gwaith mae'n athrawon yn ei roi i chi dros y cyfnod clo hyn. Dyma'r dudalen cartref, ac os ydw i'n sgrolio i lawr yn fan hyn, fe welaf i lawr yn fan hyn eich amserlen ar gyfer wythnos 11 i 15 ac mae hi'n wythnos 3. Fe welwn ni yn y grid lawr yn fan hyn fod blwyddyn 789 yn cael gwyddoniaeth a iechyd a lles a ddydd Llun, gwersi iaith a ddydd Mawrth, mathemateg a tech gwib ac yn y blaen dydd Mercher, Iau a Gwener. Ar gyfer yr enghraifft hyn fe rydw i'n mynd i fod yn ddisgybl blwyddyn 7, ond mae'r un peth yn wir ar, ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 ac hefyd blwyddyn 9. Cwestiwn cyntaf, pa flwyddyn ydych chi? Cliciwch ar flwyddyn 7, sy'n rhoi'r opsiwn nesaf i chi o pa wythnos ydy hi. Ac fel y gwelwch chi, mae hi'n wythnos 3, felly dwi'n clicio ar wythnos 3. Ac mae hi'n ddydd llun, dwi'n clicio ar ddydd llun. Ac fel y gwelwch chi, mae gen i ddau bwnc i'w wneud i weithio arno ar ddydd Llun, gwyddoniaeth, iechyd a lles. Lawr yn yr ochr gwyddoniaeth mae linc ar gyfer gwaith i bawb ym mlwyddyn saith, ond mewn rhai achosion mae dosbarthiadau unigol yna. Cofiwch clicio ar y dosbarth rydych chi'n rhan ohono fe. Os rydych chi'n clicio ar y dosbarth anghywir, peidiwch poeni, fyddwch chi ond ddim yn cael mynediad i'r dosbarth hynny. Felly, gwaith blwyddyn saith gwyddoniaeth, clic. Ac mae Google Classroom yn agor gyda'r gwaith ar gyfer blwyddyn saith ar gyfer y dydd Llun hyn. Fe welwch chi hefyd fod linc cymorth i'r wefan Gwefan Blwyddyn Saith Byw ar Fawrth ar gael yma hefyd. I lawr y gwaelod, mae gyda ni Hafan. Mae Hafan yn mynd â chi nôl i'r brif dudalen bob amser. Rwy'n nawr yn mynd i sôn am yr adran cymorth o fewn y wefan Dysgu o Adref. Nawr, mae'n bwysig i chi hefyd gofio, os rydych chi'n defnyddio ffôn neu rhyw fath o dablet, y gall y sgrin hon edrych ychydig bach yn wahanol. Pan yn gwasgu ar y linc cymorth, Mae'n dod â'm chi i mewn i sgrin sy'n rhoi ystod o fideos ar gael i chi ei edrych arnyn nhw a'u gwylio os ydych chi'n dod ar draws problem wrth ddefnyddio eich Google Classroom.